Fa ny miarahaba antsika jiaby magnaraka ny page-ko zany hoe na magnaraka ny compte personnel-ko. Tsy resaka film zany no koragna agnatiny any fa resaka fiarahamonina andavan'andro fôgna. Satria nagnano pub za takato hoe resaka ray aman-dreny magnary zanaka. Nisy niditra taminahy zagny amy be hoe magnala baraka ray aman-dreny ô na hoe magnaraka olo-be. Tsy haiko na io olo io mahay situation ko ngamba tsy haiko hoe ino fa ny hita ampe aminahy izy hoe azy karaha an'io ozy fô lasa magnarabaraka olo maventy ozy non izy io ne tsy situation ko e ok fa ny tragnona izy fô tsy ray aman-dreniko na hoe la famille ko le tiako koragnina takeo fô izy io zany mbola reseau sociaux facebook zegny tompoko. Tsy voatery raha mandalo amin'ny fiainako bôka amin'ny compte-ko. Misy olo zany tia mandre an-tendrony hoe fiainagna anao no alefako amin'ny facebook. Non, diso ianao. Fô izy zegny maha réalité anahy zegny le raha hitako miseho amina amina fiarahamonina zegny alefako amin'ny page-ko de hoe créer-ko izy zegny hoe maha lava ananjy. Izy koa zany ka lavabe zany k'le statut-nao koa mety mety tsy namaky jusk'amy farany zany anao fô. Lasa le zatra mitsara velogna zegny de lasa miteniteny fogna zegny anao. Eto izy ataoko video zegny izy azavaiko sao de mba azonao kokoa araka an'le ataoko message lavabe izy karaha an'ity zegny izy maro amintsika lehilahy matetika na viavy aby tsy dia ankamaroazana tsy manao tsisy fô ankamaroazana lehilahy tegna magnary magnary zanaka io. Fa viavy zany tsy afra hoe fa mahaolo angamba. Ya, mahaolo tokoa lahy magnary zanaka zany fa tokony ho izy zaza zegny raha vao teraka izy andraikitra anao ray aman-dreny, mama sy papa surtout papa. Andraikitra anao izy satria antsika lehilahy mamelogna fa viavy zegny hoe par hasard fôgna ohatra hoe ya miasa le viavy de hoe mety magnampy fa tokony ho izy lalatsaka fototro fototry ny velon-tegna zegny. Misy amintsika lehilahy raha vao teraka i zaza io hoe zaza tsy niringa hono, zaza tsy niahy hono. Tsy marina zegny, tsy excuse zegny. Raha tsy te teraka anao voalongany kapoty misy, voalongany. Kapoty zegny ataoko hoe mille francs angamba, môra zegny. Raha tsisy vôla anao izy mivoagna hoe tsisy vôla ividianagna raha zegny. Mahaiza mikoatra andro. Izaho zay tsy tongatonga ho azy io, tsy marigny zay tsy ny azy any, zay no tsy marigny, tsy excuses, misy miteny hoe ah tsy kinihiko niteraka an'igny fô zah mbola tsisa, tsy marigny zegny, tonga de laviko tsy marigny, voalohany kapoty misy môra, ary misy tsy amidy mintsy io, dokotera misy koa, misy tsy mampiteraka zao ka tonga tsy teraka zagny anao.

Solution farany farany hoa tsy voatery anao magnala zaza raha mbola tsy sitraponao izy aleo tompoko hala izy tsy tokony hoe tera tera am-poagna akeo nefa tsy tsy vitanao mijalijaly apetraka amin'olo tsy vita apetraka amin'olo anao vola hoe na silipo tôkana aby teraka tsy ahoanao izy. na misy noho izany tsy zahavanao mihitsy izy anao tompoko raha tsisy vola amenao zanaka anao mao may mao fitiavagna kely amenao izy ataoko fitiavagna mba tsy vidigny e za sira fa tsy vidigny fitiavagna za nefa tsy foana amenao ananjy

Tsisy olona vita tegna zany. Misy mivôlagna koa hoe amin'ny MP kokoa, misy mivôlagna hoe eh hono fô aza miantsetra amin'ny ray aman-dreny zegny, eh fô aza aza azahoagna hono raha hoe tsy mahay hono papanao, non na de tsy miteny anjaranazy na manjary na tsy manjary anao na karakory anjaranazy, andraikitra anazy mikarakara anao na ho vy na ho vato zegny fô satria avy taminazy no nahatonga anao takeo.

Eo izy nofo eh, agny zanako zay, hoe ty zanako zay foko tafaboaka, tara, dia n'izy nao mbola tsy tara, aje izy, ampia izy, mila fagnampiana avy aminao izy. Afa lalagna ndraiky edy e, ialako tsiny amin'ny ray aman-dreny le hoe tsisy e, ohatra hoe tsy manan-katao izy hoe te ho anan-janaka, hoe zanaka hoe voalan-karena, ialako tsiny e. Hoe hiaraka amin'ny kovoko fa misy misy hoa avahoko tsara ialako tsiny hoa hoe zanaka amin'ny ray aman-dreny tsisy fa misy ray aman-dreny misy ary tegna misy hoe vôla misy hoe alaiky lay amy viavy hafa tsy ho ampy zanaka efa nateraka teo hoe tsy tegna ampy tsotra foagna izy igny aloha igny avahoko tsara izy fa tsy te hagnampy izy de hoe misy ne zanaka ne. efa be izy a, mikofoka izy vao tsy nahita, resy izy vao magnantso hoe agny papako zay, hoe mon pied à pape fa mila hedy, mbola miteny hoe tsisy ka, hitanao fa misy izy fa tsy tegna misy, mivôlagna tsisy fô, aza magnano tsisy anao fa nefa misy fa Zagnahary misy, fa un jour anao koa ataon'Zagna- ataon'Zagnahary hoe tsisy aminao, maro mivôlagna hoe tsisy tsisy vava e, zay vao anao kivy manegnina, tara, ka mbola misy kely anao na tsy be. Ampizano ka anao. Fô anao na misy zaza ita ambonin'ny tany teo fa tsy zaza io nampisy hoe hoe nampisy hoe ray aman-dreny zegny fô avy taminao izy. Karahan'jegny tiako koragna. Ho anao le nitsaratsara anà takeo hoe mitsara velona teo mandritra anà im-pe igny, karahan'jegny tiako koragna. Tsy zah le izy. Ary tsy anao volagnanao io koa. Vao anao raiky mahatsiaro voatifitra anao de tapy. Je m'en fous anao kôfa tsary voatifitra anao fô ny anahy igny tsy nanogno agnaranaolo za amizikoa tompoko e ialako tsiny tsy nanogno agnaranaolo ary tsy nanoro agnarana anahy koa za amizigny akao fa juste hoe publication tsotra fô fa anjaranao anao koa voatifitra anao de ehe mahatsapa tegna zany anao hoe voatifitra ho anao le magnary zanaka le mivôlagna hoe zanako maro mitovy ndra tsisy anao mitovy ndra tsisy afa lalaka hoe tsy anao misy ndraiky koa hoe miady ray aman-dreniny Hoe tsy natoronao anazy fisiany igny alako tsigny hoe tsy eky zanako e fo un jour izy igny hainao anao mbola magnala adidy fô alan'jareo le tsy vitanao ta banga le banga be tsy anja- al- fonoa de le teo koragniny koa aketo koa tsindrio koa am'le hoe hofanteka misaraka fa adidy tompoko aza misaraka io raha vao nisy zanaka anao hoe Raha hoe efa cas hoe tsy azo ialagna angamba zay vao anaovana zara ake, raha azo leferina lefery fô mampijaly zaza io, mampijaly zaza le hoe miteraka de misaraka io, anao le saraka mbola azoko avy agnaniko aigny, ka afa ake izy de efa zay izy, zay ny tiako koragnina e, tsaratsara antsika jiaby fô koragnina azy tsy lava be zany fô ya lava boka izy io fô satria ka tsy hazavaigny tsara mety tsy azon'ny sasany izy fô lasa olo mandika vilany, tiava zany ka zalahy e. Tsy za re nagniry take fô antsika ray aman-dreny, anao ray aman-dreny nagniry zanaka zahay avy afara zegny, tsy zahay nagniry ray aman-dreny. Tiako koragnina zany hoe tiavo zanakanao, raha tsy hita anao zanakanao na hoe misy zanakanao karakaraha anao tadiavo, mila anao fao izy akagny fao na tsy miteny izy, mety tsy mahasahy miteny izy satria matahotra izy, de tadiavo izy. Zanakanao zanakanao fogna izy na manjary na tsy manjary zanakanao fogna izy sao de efa izy efa manjary anao avakeo mivôlagna any zanako zay de tsy ahoagna de agnady tara loatra izy tiava izy zany izy fô koa za hoe fitiavagna ambony zava-drehetra raha tsisy fitiavagna amy zava-draha- raha jiaby eo zava-poagna tiavo zanakanao fitiavagna ambony zava-drehetra velomantsika jiaby video magnaraka koa.